Һәркем үз уенда, яшенә, эшенә, гаиләсенә, белеменә карап, кешеләрнең уйлары да аерыладыр ул. Берәүне үз проблемнары гына борчый, мәсәлән, ә кайберәүләр бар дөньяны кайгыртырга омтыла. Әмма бу адәм балаларының заманча кала урамнары буйлап хозурланып атлаганда ашарына да булмаучылар барлыгы турындагы уй башына килә микән? Инде ничәнче ай, ел дәвамында Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең Зәкят хәйрия фонды Казан үзәгендәге әлеге паркта кайнар аш тарата. Бу гамәл бер үк көнне, бер үк вакытта башкарыла. Бүген хәләл ризык ашаттык. Тавык ашаттык, бәрәңге белән бик тәмле, овощлар белән. чәйләр. Менә шундый гади, әмма бик кирәкле кайнар төшке аш белән салкын көндә йөзгә якын мохтаҗ кеше тукланды. Атнаның һәр сишәмбесендә ияләшелгән бу урынга башкалада йортсыз яшәүчеләр килә. Алар арасында торыр урыны булып та урамны сайлаганнары байтак. Шулай да хәләл ризыкка чиратта татар әбиләрен дә очратырга була. Алар бу урынга нәкъ шушы көнде генә килә. Кайнар хәләл ризык алыр өчен. Шәһәр җирендә генә түгел, Ялгыз кешегә авылда да сигез-тугыз мең сум пенсия акчасына көн саен итле кайнар аш әзерләү мөмкин түгел шул. Күбесенчә без беләбез, алар нинди гаиләдә торганын, ничек булганын. Кемдер инде афера буенча йортсыз калган кешеләр дә бар болар арасында. Һәм дә инде туганнарны куып чыгарганнары бар. Ир кеше монда булсын, хатын кешене куып чыгарган андый андый гаилә- гаиләләр дә бар монда килүчеләр. З- Вокзалда хәзерге вакытта кертмиләр, а менә э, вокзалда тирәсендә булган автостоянкалар да шул җыл, җылынган, шунда алар кунып торалар инде. Моңа кадәр Зәкят хәйрия фонды хезмәткәрләре мохтаҗларны җомга көннәрендә ашаткан. Хәзер бу гамәл һәр сишәмбедә башкарыла. Шулай да киләчәктә атнаның бу ике көнендә дә сукбайларны ашатуны хәйрия фонды Үз җилкәсенә алырга ниятли. Субхан Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен. Безнең бөтен эшләребез, без бу дөньяда эшләгән эшләребез бөтенебез дә теге дөньяда, Кыямәт көндә җавап булачак. Шулай бит? Шуңа күрә эшләргә кирәк для довольства Аллаһы.
Үз гаиләңә, дин кардәшеңә яки бер дә таныш булмаган кешегә ярдәм ит. Ислам игелек таратуда чикләү куймый. һәм кешеләрне аермый. Шуңа күрә Зәкят хәйрия фонды Казан кафе-ресторан хуҗалары белән берлектә әлеге акцияне даими гамәлгә әверелдерә алган һәм мохтаҗларны хәйрия ашына чакыра. Адреслы ярдәмнең нәтиҗәсе бар.
Алар безне бөтенебезне дә беләләр, и без һәрвакытны әйтәбез. Булган ризыкка рәхмәтегезне Субхан Аллаһ Тәгалә әйтегез дип әйтәбез. Шуңа күрә менә Ассаляму галейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ, Бисмиллаһ дип бөтен сүзләрне өйрәтәм. Менә иншалла әле аларны араб теленә өйрәтергә булдырырга уйладым. Хәрефләр өйрәтергә. Араб телендә җегерме сигез хәреф. Кайда, шушында ук парктамы? Урамда.
Соң нишләп? Җәй көне була, җылы, утырылар. Чирәм арасында һәрберсе каләм алыр, дәфтәр алыр и берәр-берәр хәреф язып барырлар, өйрәнерләр.
Мохтаҗларга кайнар аш таратырга хәйрия фондының ирекле хезмәткәрләре генә түгел, җитәкчеләре дә паркка чыга. Аралашу барышында психологик киңәшләр, дин буенча туган сорауларга җавап бирелә. Биредә беркем дә беркемне гаепләми. Чөнки урамда яшәргә калган кешеләр аңлау һәм кызгануга бигрәк тә нык мохтаҗ бит. Без аларга
ризыкны бирүдән тыш, асыл максатыбыз аларны ашату гына түгел. Аларны бераз берәр теге үгет-нәсыйхәт бирү, аларга бераз динебезне аңлату. Мәсәлән, ашаганда бисмиллабызны әйтеп әйтеп ашагыз дип әйтәбез. Һәм иң әһәмиятлесе, без бит менә телибез, менә алар да бер җәмгыятьтәге үзләренең рольләрен алсыннар, өйләренә кайтсыннар. Күбеселәре инде өйләреннән киткәннәр, яисә гаиләләрен ташлап киткәннәр. Асыл мәсьәлә менә аларны кире өйләренә кайту, кайтуга өндәү. Дини әхлак, бераз тәрбия бирү. Мәсәлән, әгәр дә ышаныч уяту бер яктан, чөнки аларның ышанычлары, алар теге күп очракта алар үзләренең ышанычларын югалткан кешеләр.
Зәкят фондының хәйрия акцияләре мохтаҗлар тормышының һәр өлкәсенә кагыла. Оешма ярлылар өчен кием-салым җыеп тарата, авыру кешеләргә дарулар ала, балаларга бар кирәк-яраклары белән мәктәп букчалары әзерли. Ә бит әлеге көндәлек ихтыяҗ турында күпләребез уйланмый да. Шуңа күрә хәйрия фонды эшчәнлегендәге тагын бер мөһим юнәлеш, игелек кылырга өндәү. Алар бу эштә пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәламнең Кешеләрнең иң яхшысы, кешеләргә иң файдалы булганы дигән чакыруына тугры. Вы всё получили, что надо, да? Ну, вот я то, что выбрала сейчас. Шубу.
Да, шубу, вот куртку, плащ. Күпләр бу чакыруны ишетә. Мәсәлән, хәзер хәйрия фонды бүлмәләрендә сакланучы кием-салым һәм көнкүреш кирәк-яракларын сайлап алу мөмкинлеге дә бар. Ни кызганыч, тотылган әйберләргә дә сорау зур. Әгәр сезнең дә үзегез киярдәй, әмма кулланмый торган кием-салымыгыз, башка әйберләрегез булса, Казандагы Лобачевский урамы алтынчы йортка алып килергә мөмкин. Биредә Зәкят хәйрия фонды урнашкан. Районнарда фонд җирле мөхтәсибәтләр аша килешеп эшли. Әлбәттә, нәзарәтнең хәйриячелек хезмәте болар белән генә чикләнми.
Мескеннәргә, мохтаҗларга, ятим ятим балаларга, әйтик, ДЦП авыру балаларга, Коръәндә Әт-Тәүбә сүрәсе 60 нчы аятендә әйтелгәнчә, менә анда сигез категория кешеләрне Аллаһ Субхана Тәгалә безгә билгели, менә шул сигез категория кешеләрне күз алдында тотып, ул юнәлештә алып барырга тырышабыз инде. Нинди чаралар аша башкарыла бу ярдәм? Һәрбер көнне безнең бер шөгылебез бар. Мәсәлән, дүшәмбе көнне без монда җыелышып, бөтен командабыз, без инде сигез кеше, безнең хезмәткәрләр белән җыелышып, бу атнада ни эшләрбез, Нинди, нинди эшләргә, нинди эшләр башкарырбыз дип, шундый план тезелә. Сишәмбе көнне без сукбайларны ашатабыз, мескеннәрне, мохтаҗларны, юлда калучыларны. Әйтик, кайбер менә әбиләр дә киләләр, бабайлар да киләләр. Һәр атнаны 100 кешегә якын мохтаҗларны ашатырга тырышабыз. Ә аның тышында, менә мәсәлән, чәршәмбе көнне Безнең хезмәткәрләребез, менә кызлар, алар инде я наркодиспансерга барып, анда теге наркодиспансерда булган хатын-кызларга бигрәк тә юнәлгән эшләрне алып баралар. Инде теге конфессия карамастан, урыс мул, татар мул, һәр кешегә без мураҗат иткән һәрбер кешегә Үзебезнең ярдәм кулыбызны сузарга тырышабыз. Киемләтә булсынмы ул, ризык белән булсынмы ул, яисә, мәсәлән, әгәр дә авыручы балалары булса, теге ДЦП авыручы, бигрәк без анарга юнәлдек, чөнки менә ахыр заманның бәлкем күрсәткечесем дип уйлыйм, чөнки соңгы вакытларда бик күп андый авыру менә балалар. Хәзрәт, менә аерма сизеләме мохтаҗлар белән байлар арасында? Нык сизелә.
Нык сизелә. Хәтта без үзебезнең менә эшчәнлегебездә хатлар язабыз. Хатлар язганда байлар әйтәләр, менә инде безнең теге бәлкем акчаларыбыз юк, бәлкем теге инде без һәр көнне садака бирәбез, кайбер кайбер кешеләр әйтәләр, без садака да бирәбез, инде мәчет янына узганда да, мескеннәр янына узганда да. Әмма ләкин садаканы кеше һәр көнне бирә ала. Әмма ләкин зәкятны, зәкят ул ислам дине, динебезнең өченче нигезе булып тора. Зәкятны хиҗри ел әйләнәсендә бай булган кеше, нисапка ия булган кеше елда бер мәртәбә үзенең менә шул зәкят өлешен чыгарырга тиешле. Әгәр дә ул үзенең ул өлешен чыгармый икән, ул вакытта Аллаһ Тәгалә хәтта аятлар бар, әгәр дә бер кеше гөнаһ эшләсә, ә, мәсәлән, намаз укымаса, аның газабы ахирәттә булачак дип әйтә Аллаһ Субхаһу тәгалә. Әмма ләкин зәкят белән бәйле булган аятларда, зәкят белән булган ниндә ә, безгә Аллаһ Субхаһу тәгалә әйтә, газабы бу дөньяда да, кабрендә дә, ахирәттә дә булачак дип әйтә. Менә ул безнең өчен бик әһәмиятле, бик теге четрекле мәсьәлә булып тора. Без аны кешеләргә аңлатырга тырышабыз. Шул уңайдан хәтта Казан Казан белән генә чикләнмичә, хәер атнаны җома көнне районнарга чыгып, районлардагы мөхтәсибәтләрнең, әйтик, безнең менә 48 мөхтәсибәтебез бар республикада. Һәм ел әйләнәсендә һәрбер атнаны берәр теге мутасибәткә барып, андагы җәмәгатьнең күп җыела торган мәчеткә барып, зәкят турыда аңлату, вәгазь сөйләү һәм аның тышында ул мутасибәт карамагында булган, мәсәлән, ятимнәр йортымы ул, интернатмы ул, теге мескеннәр йортымы, менә шулар белән дә шулар янына барып, аларның хәлләрен сорап, аларның ихтыяҗларын сорап кайту максатыбыз. Аңлыйлармы байлар? Байлар кешеләр зәкятләрен бирәләрме?
Бик әз. Дөрестән әйткәндә, әз. Хәтта безгә менә зәкят фондыбызга әбиләр киләләр. Бабайлар киләләр. Үзләренең алган пенсияләреннән, менә бу минем өлешем булсын дип, бу балага ярдәмем булсын дип, үзләренең өлешләрен китерүчеләр бар, әбиләр. Әбиләр һәм бабайлар. Авыр хәлдә булган кешеләрнең хәлләрен бары тик авыр хәлдә булган кешеләр генә аңлый алалар. Хәзрәт, белүемчә, сез Зәкят хәйрия фондын 2016 нчы елның июненнән җитәклисез. Менә бу эшне нинди ният белән башкарасыз? Кеше бит бер эшкә алынган булса,

Кул, кулыңны сыз, сузсаң, ярдәм итсәң, алар да канәгать булсалар, алар да, бәлкем, бер әз дә булса бәхетле булсалар, ул миңа, минем өчен канәгать була. Димәк ки, мин бушка ул эшне эшләмәдем. Димәк ки, аларга да ярдәм кулын суздым, дигән шундый фикер бар эчемдә. Шуңа күрә, мәсәлән, мин дә үзем ятим буларак, менә ятимнәрнең эченә теге аның балаларның хәлен бары тик ул дәрәҗәдә булган кеше генә аңлый ала дип. Шулай бит инде. Миндә менә киләләр ятимнәр, мәсәлән, тол хатыннар киләләр, балаларын үзләрен үстерәләр. Менә безгә ярдәм итегез диләр. Бер яктан йөрәк шундый әрни, ничектер, ничек булыша алам, ничек сезгә әйтә алам дип, эчемнән шундый хис килә. Менә кемдер килә, менә ДЦП авыру балалар белән, коляска белән киләләр. Теге әле күптән түгел бер абзый килде, ике аягы да юк. Мин сездән ди ярдәм, акчалата ярдәм сорамыйм ди. Ә ничек сорыйсыз ярдәм? Миңа ди кармакны ди тотырга өйрәтегез ди. Менә мин кармак белән балык тотасым килә. Миңа балык бирмәгез ди, кармак бирегез ди миңа ди. Мине эшкә урнаштырыгыз кебек, менә. Яисә менә берәр, бәлкем, эшмәкәр бардыр, теге анарга бер хезмәткәр кирәктер. Мин компьютерда яза аламмы ди. Мин ди теге кул белән эшли алам ди. Менә шундый эшне социаль челтәрләрдә без ул игъланны бирәбез, мәсәлән, фәлән кеше мөрәҗәгать итте, шундый-шундый эшләр эшләрне эшли ала, анарга менә кем ярдәм итә ала дип. Кешеләр бит хәр күбесе менә яшь буын, безнең безнең менә яшьләребездә кешеләр, алар күбесе интернетта, интернет челтәрендә менә утыралар. Аннан теге тагын да тизрәк булышырга була инде. хәзерге вакытта. Әлбәттә, мохтаҗларга ярдәм итү мохтаҗларның хәлен әзгә генә булса да уңай якка үзгәртә инде ул, хәзрәт. Ә менә мохтаҗларга ярдәм итү хәлле кешеләрнең үзләрен никадәр дәрәҗәдә үзгәртә? Менә мин сезгә бер мисал әйтәм. Беркөнне шулай без шулай ук мохтаҗларны ашаткан идек. Ул мохтаҗларны ашата торган кафе, менә кем безгә менә бу ризыкларны, ниләрне бирүче кафеның җитәкчесе миңа берничә көннән соң шалтырата. Әтә хәзрәт, ди, әгәр дә миңа тагын бер бу атнаны тагын бер мәртәбә Ул бәлкем гәрчә минем чиратым түгел. Икенче бер мәртәбә мин тагын ул суык байларны ашатсам, рөхсәт бармы миңа дип сорый. Ризыкларны теге әзерләгәндә, ниткәндә, алар да шуны өмет итәләр бит. Ягъни Алла ризалыгы өчен Әгәр дә бер, мәсәлән, берничә кешене ашатсаң да, аларның хәер-доасын алсаң, ул теге кыямәт көндә, ул бу дөньяда да әле Аллаһ Тәгалә аның бәрәкәтен бирә. Әле мәңге булган ахирәттә дә җәннәтен бирә. Пәйгамбәребез галәйһиссәлам әйтә, кем дә кем ди, мескен, мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм итсә, ярдәм кулын сузса, аларны теге ашатса, ул вакытта менә Ә алар, ди, андый кешеләр, ди, Кыямәт көндә менә ике бармакны күрсәтә, ничек, нихәтле ике бармак менә бер-берсенә якын, Кыямәт көндә, ди, шундый кешеләр минем янымда булырлар, дип әйтә. Анардан да тагын зуррак хәбәр бармы?
Рәхмәт сезгә, Аллаһ ярдәменнән ташламасын. Хәзерге җитеш тормышта мохтаҗлар барлыгын күз алдына китерүе дә мөмкин түгел кебек. Әмма тормыш шартлары төрле хәлгә төшерә. Бүген бар мал-мөлкәтен югалтучы урынында иртәгә теләсә кем калырга мөмкин. Зәкәт хәйрия фонды аша андый кардәшләребезгә ярдәм итү юллары берничә. Мәсәлән, сәдака яки зәкәт акчасын электрон рәвештә һәм Исәп-хисап счетына күчерүдән тыш, кыска 7715 номерына СМС җибәреп тә матди ярдәм күрсәтергә була. Казан шәһәрендә генә дә 80 җирдә сәдака һәм зәкят акчасын салыр өчен тартмалар куелган. Тагын да тулырак мәгълүмат zakat.rt.ru адресы белән интернет сайтында. Аллаһның юлында малларыннан өлеш чыгарып тотучыларның мисалы Нәкъ ашлык бөртеге кебек, аннан җиде башак үсеп чыккан, һәр башакта йөзәр бөртек ашлык. Аллаһ бит теләгәннәренә күп тапкыр арттырып бирәдер. Аллаһ, Киңлек Иясе, Белүче бит.